Саулармысыз? Мин инспектор Өчпочмак. Өчпочмакның өч почмагын да тикшерүче. Өчпочмакның барысын да тикшерәчәкбез. Монысын да тикшерәбез, монысын да, монысын да. Барысын да тикшерәчәкбез. Минем девиз бер. Килдем, күрдем, сыйландым. Ошады икән, тәмле дим, ошамаса, Бигайдә. Өчпочмак инспекторы чыкты чираттагы өчпочмакны ауларга. Ә бүген без э, Казанда, э, Кремль муе э, яр буенда Монда матур, туристлар күп, ә туристлар булган җирдә ризык та күп булырга тиештер инде ул логика буенча. Менә каршымда Ям яшел дигән кафе язылган А, настоящая татарская кухня, настоящая булгач, үч почмагы да булырга тиештер, чын үч почмак. А, монда тышкы якта ука күрсәтелгән меню, әйдәгез аның белән танышыйк. Салкын кабымлыклар, бөтен нәрсә монда ике телдә язылган, татарча, русча. Менә безне кызыксындыра менә бу позиция өч почмак дигән треугольная легенда национальной выпечки, где два угла – это родители, а третий – дети. Менә белә идегезме, ике почмагы әти-әниләр, ә бер почмак ул балаларны белдерә икән. Ә, авырлыгы өч почмакның 150 грамм, ә бәясе 340 сум.

Беренче үземнең кичерешләрем белән бүлешәм, дуслар. Ям яшел беренчедән исеме миңа ошады. Менюда шулай ук кызык-кызык кына атамалар бар, мәсәлән, шул акчарлак кәтлитен, аны ишеткәнегез бармы икән? Минем, мәсәлән, беренче генә тапкыр ишетүем, югыйсә ул 690 сум торса да. Менә шулай. Ну, менюлар бик гади язылган теге. Столовыйдагы шикелле. Бернинди рәсемнәре юк. Бернинди ну, матур түгел инде. Бу бик зур минус. Ләкин без барыбер дә көтәбез. Өч почмак, өч почмагы ничә сум дигән идем әле 340 сум 150 грамм. Бик зур түземсезләр белән а, көтәм. Ләкин аннан кала шулай ук а, алдым кияү пилмәнен, а, чеби бавырын. Һәм тагын, менә монда каз шулпасын алырга дип уйлаганым, ләкин каз шулпасы минемчә артык майлы булыр ул. 690 сум тора 350 грамм. Тагын бер бик зур плюс минемчә, бу кафеда татарча җырларның яңгыравы. Менә хәзер ишетеп алдым, бик таныш тавыш. Аның тавышы микән, юк микән, Ләйсән Әсхәтованың. Без Сәләттә 2008 нче, 2009 нчы елларда сәл кеш булган чакта Ләйсән апа дип эндәшә идек инде, Ләйсә, хәзер дә апа инде ул безгә. Әсәрәтнең төрле җырларын башкара иде. Менә бу да аның тавышына бик охшаган. Менә тыңлап карагыз әле. Бәлки танып алучылар булыр, язырсыз, бу ул башкарудагы җыр микән әллә башка кеше башкаруындагы җыр микән? Яши би бауырының кыяфәте болайрак булса, менә шулай матур итеп эшләгәннәр, ясаганнар. Тәмле дип уйлап, дигән фикердә калам. Чеби бауыр миңа ошады. Ә хәзер күчәбез кияү пилмәненә. Әйттеләр, монда пилмән бар ат итеннән дип. Ләкин монысы түгел әле. Ләкин мин сайладым кияү пилмәнен, монда ялгышмасам булырга тиеш сыер ите. Менә. Сметана да китерделәр, каймак түгел сметана. Менә яшел тәмләткечләр, укроп. Һәм менә хәзер пельмен авыз итеп карыйбыз пельменнән. Менә китерелгән 340 сум тора торган өчпочмакны мин аны берәр XXL дип уйлаган идем, бәлки теге king size дип әйтәләр бит инде берәр зур. Юк, әле ни зур түгел, гап-гади өчпочмак, матур итеп бөрелгән, үзегез күреп торасыз. Ва, тышкы кыяфәт әйбәт шикелле, бай. Э, Капшап караганда да бик матур күренә үзе. Хәзер калып карыйбыз. Менә хәзер шушы ракурстан күрсәтәм өч почмакны. О. О, менә карагыз ничек шулпасы агып тора. Минем өчен бик э, мөһим фактор ул туралган ит, фарш түгел. Чөнки фарштан ясалган өч почмак өч почмак түгел минемчә. Менә хәзер без шуны кабып карыйбыз. Болай үзе тәмле кебек, ләкин нәрсәдер җитми. Нәрсә, ләкин нәрсә икәнлеген аңламыйм. Камыр бик әйбәт. Менә бу бөрелгән урыннары кетердәп тора. Менә мин эшписмакны менә шулай кетердәп тора торган камырын яратам. Билгеле бөтен нәрсә булырга тиеш түгел, менә шушы бөрелгән урыннары гына кетердәп торырга тиеш. Әйбәт. Шулай, гомумән алганда, ну, хәрхәлдә бу 340 сум тора торган өчпочмак түгел, бәлки минем логикам дөрес эшләмидер. Бәлки аның монда кергән бөтен ризыкның бәясен, шушы кафены, кафены түгел инде, рестораннар чыгымнары бик күп була бит инде. Уты, суы, тегесе, монысы, налогы, бәлки шуларны исәпләгәндә 340 сумга чыгадыр да. Иң мөһиме, мен сезгә күренәм икән, юк икән, аның бөек матур түгел инде менә алай төшләнгән өч почмакны күрсәтү. Шулпасы бар, коры түгел, монысы да шулай ук бик мөһим фактор. Әйе, мин мондый өч почмакны рәхәт итеп ашарым, ашыйм да. Ләкин минемчә бу күп дигәндә бер 100 сум тора торган өч почмактыр. Нәрсәдер җитми дигән идем. Сочность вкуса дигән әйбер бар. Менә аның татарчасы ничектер, бәлки сезнең арада әйтүчеләр булыр. Ләкин иң кызыклы җиренә җиткәч, менә моның өч почмакның калган өченче дип әйтик инде, почмагына җиткәч, ниһаять, бик зур плюс сизелде монда кергән бит каз ите менә шушы каз итенең шулпасы шушында җыелган һәм бик тә бик тә тәмле килеп чыккан менә монда өченче почмагында бөтен тәме сакланган булган күрәсең яшьлек кафесына шулай итеп чыктык Чыктым дип әйтәм инде. Нәрсә? Миңа ошады. Туристларга күрсәтә торган һәм туристларга гына күрсәтә торган түгел. Гомумән Татарстанда яшәгән кешеләр дә монда килсә, күрсә, ашаса, бик канәгать калырлар дип уйлыйм.